Zoom and focus, focus news, news on, on social media. Obisua RFM Ghana, RFM TV, ɛna wɔde gu so a wohwɛ yi. Na yɛwɔ eh, yɛn nua tutu na yie ase. Na yɛnya yɛwɔ ɛɛ wɔn a ne wɔn yɛ adwuma movie foɔ no bebree wɔ hanom na yɛnya yɛn nua baako wɔ hanom ɛɛ Kwadwo Poku Mahala yɛpɛ sɛ yɛne ne twetwe nkɔmmɔ na yɛhwɛ deɛ ɛrekɔ so wɔ ɛyie ase yi sɛn na ɔsi ehu ne ɛfa ɛɛ Kwadwo ɛɛ yɛma ɛɛ yɛn nyinaa na adeɛ ato yɛn ni ɛɛ mepakyɛw ɛɛ afa afa RFM TV RFM Ghana. Mɛjɔ sɔn.
Yɛn nyinaa yɛ nua, yɛ bra, yɛ biribiara, tutu na wafiri mu yi. Na ayie wobaeɛ sɛn na wosi hu nneɛma? Ɛnyɛ sɛ ayie kɛkɛ na mebaeɛ, tutu yɛ me wɔfa, me nana, ne nua, me nua, me nana, ne nua barima ba ne tutu. de tutu ɛno ɔfa nimpɔn.
Okay na ɛɛ wobaeɛ no nneɛma ɛte sɛn? Ɛɛm ɛɛm
sɛbe nea ɛbɛsi na si awie na mmom no kakra meka no sɛ na yɛnsusu no saa sɛ. Yɛn nua Osei-Tutu bɛfirim saa berɛ yi, nanso wasi. Na ɔyɛ me wɔfa nimpɔn. Me ara me kurom ankasa ni, Sakra Onuo. Me ne no nyinaa yɛ abusua baako. Me wɔfa no no na mebaeɛ no. Even adɔfo nso akyerɛ dɔ. Sinifoɔ ama hu sɛ sɛbe hmm, agye me nsa mu. Woyɛ papa gya ko aba. Yɛn nuanom wɔayɛ osi dabo na na ɛboa ne nne ko kyɛ yɛ staff ne dɔɔso ma te da asɔre wɔn nyinaa mu biara ma eti ɛyɛ ne ɛka ma akɔ so.
ok abusua ɛɛ eh, eh, eh, kɔyɛ poku ɛna yɛte ne nka no wɔsi ɛyɛ ne deɛ biribiara ɛyɛ kama. Na ma yɛnhwɛ. Ɛɛ, yɛtoto yɛn ani a yɛhwɛ a, ɛnyɛ wɔn nyinaa na ɛwom. Ɛwom sɛ dɔm no aba deɛ, nanso nnipa baako mmienu bi wɔ hɔ a, ɛɛ, ɛwɔ sɛ yɛbisa wɔn na yɛhwɛ wɔn, yɛtwe wɔn so adwenkyerɛ na yɛhwɛ sɛ, ɛɛ, deɛ ɛkɔɔ so no anaa adwene yɛ ɛkɔ so sɛn na wɔn nso ɛhu ba. Ɛɛ, mewɔ ɛɛ, papa Kumase. Ɛɛ, papa, adeɛ tɔ yɛn nyinaa yɛn ani. Mema wakɔ awa nso so. Pakyɛw nso yɛ TV bɛyɛ wada Roma o. Mepakyɛw ɔyɛ RFM Ghana RFM TV ɛna RFM yɛwɔ Kumasi afei na bɛpirim ɛwɔ Asante mantamu ano na yɛn nyinaa ayie ase tutu yɛn nyinaa yɛ bra yɛ biribia no no na yɛaba industry ɛm sɛ media yɛn nyinaa yɛwɔ mu dada na mo a moyɛ mpanyinfoɔ a mowɔ mu yi no ɛɛ yɛbɛgyam yɛ bra Wobaeɛ no, sɛn na wosi hu ayie no ntotoeɛ a ɛrekɔ, deɛ ɛrekɔ ne deɛ ɛreba? Deɛ sɛn na wosi hu?
Alright, um, yɛbɛda mo ase, yɛbɛda um, ahwɛfoɔ nso ase. Um, so far so good, ɛnyɛ good but deɛ nti a ayɛ good sɛ Nyankopɔn ate wie mama yɛn ama nsuo antɔ. Erm adɔfoɔ aba sinifoɔ no nso aba yɛyɛ kanyan sɛ nyankopɔn pɛ baabi pa ma ne nna na afei yɛn nyinaa yɛnhyɛ den because um, yɛn nyinaa yɛbɛkokɔ ba asto sɛ ɛnna na ɔkyena no yɛnim nti yɛn nyinaa yɛnhyɛ den na afei yɛn nyinaa yɛmfa nyankopɔn yɛbɛtumi aka no
Na ma me mmisa wo me last question na yɛn kɔ yɛn anim. Yɛn hu sɛ sinifoɔ no ebi mu wɔ ha ebi mu nua. Mo nyinaa mo ka ho bom na mo baeɛ anaasɛ obiara baa individual?
Sɛ hu sɛ yɛn nkotwa sini nti ɛde obiara bɛfiri ne fie na aba nti obiara firi ne fie na ɛbaeɛ. Wohu sɛ ɛkɔba no sei a, ɛyɛ a na adwene bi taa kyerɛ sɛ biribi wɔ ebinom tiri mu nti na ebinom nnya mmae. Yehyia ebinom a, yehu sɛ agya kuo mu nyinaa, mpanyinfoɔ no nyinaa wɔ ha, nanso so ɛyɛ sɛ Lewin mu nyinaa, wɔn nyinaa nni ha, Kwaku mu anum nni ha. Ɛɛ, wɔakɔyɛ sinitwɛne a na wɔn nyinaa nenam yi no, ɛɛ, wɔate wɔn nka? deɛ ɛteɛ ne sɛ adwuma wei na ebi kura adwuma bi aka wɔn ahyɛ baabi a wɔn ntumi ma nti nyɛ abɔnten soɔ bɛka na ɛnyɛ ayie biara na wobɛtumi akɔ nti yɛn sɛ adɔfo wo adɔfo nkɔ ayie no nti ɛsaa na ɛteɛ sɛ kwakuma anu ama one week ɔbae ebi ɛnɛ ɔni ghana how do you know nti ɛndeɛ nte saa deɛ wantumi ama biara no wobɛsɛ atumi aba next time right na eh, maame mu sa o sɛ relationship ɛda o ne tutu nsɛm no ɛte sɛn na ɛte sɛn
Tutu was a brother, he was a colleague, he was a family man. Bɛka sɛ ɛka adeɛ bɛkye, ɛyɛ way back nkɔmmɔ. That is how I met him. He was a brother.
Yo, ɛnɛ yɛbɛda wo ase. Ayɛfoɔ aha yɛ RFM Ghana, RFM TV. Sɛ yɛbɛpagya yɛ mu na yɛatoa so akɔ akɔyɛ interview foforɔ wɔ.